I cawa man amito pwoyo wun weng ma wutye ka nena. Cawa man an ki Brican atye i i television ma gilwongo nyinge ni Amis TV. Amito ni lok lok i nino matin me diyo cwinywu, tutwalle wun jo ma kuni dong ngo, wutye ki monwu, jo munyomme, jo mutye ki cobwu. Amito wacciwu ni ngo, kare ma watye iye-ni pe kare me daa. Ka in dong inyomo laco, ka in dong inyomo dako, myero inge angea ni ngo? Nyom pe tyen lokke ni ibed ka lweny. Nyom pe tyen lokke ni wubed ka laro lok. I kare-ni dong ngo? Pwony mogo tye ka bino ma pe ber. Cwiny pwony mogo ma balo ot pa dano. Kare moni omera mo madit ma gilwongo nyinge ni, you know, Ocoro Walter Odoc, Colonel Ocoro Walter Odoc, wacci ka in inongo wayo mudwogo gang, Wayo enoni ma dong kenyye opoto woko, kenyye dong pe tye maber, wayo enoni pe lok ki lok maber, pe dong diyo cwinye, wacci aa, ka laco-ni dong ngo, timme ka meno, teny atenya, ka dakoni tye nong dako mukene. Tye jo mukene cwinygi pe yom, gin gineno ni in dong inyomme, gineno ni in itye ka bedo maber, ci ka guwinyo ni in itye ka bedo maber, Gicako kelo lok atata. Ka guneno ni in imaro cwari tutwal, ca weng nongo oo, myero adok kok ka neno cwara, myero ati ter dek bot cwara. Giwacci ni, Aa, pe iye leka gina ka tero dek bot cwari. Pe iwek laco obed ka bwuri. Jo mukene bene biwaco ni, Pe iwek dako oloyi. Ca mukene, you know, tam kite wan wabedo kwede ma dano adana, inongo anonga ni ngo?

Dako-ni myero obed ngati mo ma in iromo waco mung ma i cwinyi bote. Dako-ni myero obed ngati mo ma ngo ma konyi. Dako-ni myero obed ngati mo ma pilo wii. Abiwinyo citory i kom dako mo ma ngo ma kare ma cware gitye ka wot gino kwede, cware guto girwatte ki jo ma kitgi rac-ni. Awobe mogo ma dong awobe mogo ma muyai gimito goyo laco-ni dong ci laco-ni kome ocako myel. Kare ma laco-ni kome ocako myel dako-ni oneno ni aa an pe akobbe ni caa-ni. Cwara dong okobe ni cawa ni gubine dong pe. Lworo dong omako cwara. Dako ni ocako waco bot cwara ni amiti ooh won won litino medde ki yenge kare mo iyenge ka meno igoyo dano ineko awobe madwong ata medde ki yenge yenge ni dong pe yenge yenge kare ma dong nyiri dong guwinyo ni dako ni dong ngo tye ka diyo cwinye jalo ocako yenge ocako yenge ocako yenge ci jo ma nono dong gimito goyo joni joni guringo. Pi gin ango? Dako-ni oneno ni ngo? Goro pa cware omyero en inen ni en iumo ko. Lok Acholi waco ni ngo? Oro bedo me umo lok. Pe in dong in idako ma ka dong iwinyo ni ngo? Obedo canga ni Jim bene tye wot abe i oti. Ticci dong meno me bedo ka goyo ka goyo cim bot dano. Hoo! Cwara tye ka mar. Cawa weng mere ticce me buto. Miti kiken. An dong adoko ogwok. Tic. No, pe idoko ogwok. Myero inge angeya ni ngo? Wun ki cwari Wun ki dako ni Lubanga olwongo pi tyen lok ci amito pwonyo wun jo ma wunyomme ni ka dong lok mo tye pe wukelu lok ka copo lok eno ni ka laro lok eni ma dong wucito ka buto. Ka dong wun wutye ka buto ma dong kobedo cang litino dong onino wun dong wucito Dong obuto woko, woni dako-ni ka buto, pe wucako kelo lok me daa, pe wucak kelo lok ma twomo wiwu. Ka buto en aye ka bedo ka ma ngo in iyweyo i wi? Iromo yweyo wii i kom dako-ni, dako-ni romo yweyo ngo wiye i kori? Pe omyero obed ka mo ma wucako waco ni, Oo, kono pe itimo gin eni, oo, an dong pe angeyo. Lok dong me culo rent dong oketo piny, ca eni pe ca me ngo lok ni kono pe wuculo den moni. Lok ikoni gin moni pe ca eno ni ca mo ngo omyero wunen ni wubedo kacel. Myero wunen ni wuroco nyom ma mung. Hum! Amito medde ki, you know, ki diyo cwiny, you know, lumegina. Hum! Amito wacciwu ni ngo, ka in dong inyomme, hum, kun kare ca ma pud inyomme ni, wunongo anonga ni, ah, yom cwiny dong oketo wiwu, hum, wubuto ka mo keken, eh, iwi kabuto, hum, idi ot, iwi, iwi sofa set, eh, wi kabuto ni, ento dong oo ka mo ma ite nino dong, hum. In dong idongo, wii dong odoko dit tuko, dong pe itamo pien dong gubedo caa ni in dong inongo cwari ryeko. Dong itamo ni, Aa, ayela dong pe, cwari dong imedde ameda ki bedo boti. Amito wacci ni ngo? Pe ibed ki ngo? Ki tam marac. Dok pe myero wii owil ni ngo? Lacwari bene pud romo aa tinye woko. Pe cito wek o pyera, o di ngeya, o tin nge. Tino tye ka neno oruk, kono ngo? Icako kelo jami madwong ata ma dong laco waci ni, aa, wujone. Eni dok dako ma kare ca an anyomone. Pingo dong dakona dong olokke ka man? Amito wacci ni ngo, in macalo i dako, lok waci ni ngo, mon ene giyubo gang, mon ene giyubo ot. Myero inen ni imedde ki ngo? ki neno ni ngo nyom mi myero owot atir. Pe iwek ngat mo obwol tami. Pe ibed ka winyo lok ki bot jo mukene ma pe gunyomi ni, aa, konye pe. Co ma tye nino mere cwinygi weng mito ca, wenggi mito buru buru buru. Pe iwek ngat okene obal nyomi. Ka adada komi liti, ka adada itye ka neno rukki, ci iwaco bot laco weko, aa, myero gin won ot. I nino ma tye-ni ba, an pe atye ka winyo maber. Atye i karena ma waneno kare me dwe dwe ma kare pa mon ma mon neno kit ma you know dwe timme kwede. Ci tin an pe aromo ngo? Pe aromo buto kwedi, pe aromo bedo kwedi cok i wi kabuto. Ci bene laco winyo pe gere i wi laco agera. Pe ilok laco odok labwolo. Ineno te nene pol mo pol co giti cito wa bot lupili, giti cito wa bot you know jo ma gibino ka konyo tic gang. Pi gin ango? Pien dong miti mene i kom laco ni, laco nongo ineno miti dong okete o, dako be dong pe mito. Pe itami dong ngo ongo ye wii mada iyo maber ni en dong laco ocwari dong ngo ibi mero i bi mete ki bere ka neno ne. Wapwoyi ni in iyubo cwari ye wii maber wapwoyi ni in iwiro bene dogi o maber ma ka laco oneno ci wiye cako gwenye me miti en ni keken pe pe pe gine pe gine pe romo omyero ingi ni ngo loko lubanga waci ni ikare me ni rii keja aye Kare me lega gini rii kec en aye in iromo waco bot cwari ni cwara aa ka buto ka wabuto ki gwaka agwaka pe ki cet step mukene mm pe ki cet wa ka camo ngo oboko kwe mm ento pe myero dong jwii dong itye ka wacone ka meno mon mukene an aneno ma nongo atuko lega pigi inongo anongo ni ngo ki tiko bale oo cwara oo bicop leg pira cwara nongo gubedo icaa nongo tye ka timone ata kun nongo gine gucako lok enoni co mukene bene ka meno. Wun co mito kara lok i komwu ka in dako ma dong in ikelo i ot. Wun co, wan macalo co, pe myero inen ni aa, meno mere jimmi ka buto keken. Bed pe itamo kit obedo kwede, pe itamo kit anene obedo ayele ki litino ca mukene wek o in icito ka tic itenyo en gang. Itamo ni aa, dako mere ka dong imiyo cente me dek, cente me tedo, cente me wilo cam, ci dong otum. Wan kany i Ulaya wapwonnye ni ngo? Ka in imito ni inyomi obed maber, wil atura bot dakoni. Lok kwede lok maber. Myero pe inen ni ok gin me buto keken, ibino ma nede imeo, icato mere acata, ci ito wa min latin kat woko, kat ka ibino ka buto kany-ni. No, pe ka meno. Myero inen ni iyube, dok myero inen ni imire woro. Dok imyero inen ni ngo iloko lok ma myero iyite kit aleng kwede. Mon gimaro winyo lok. Wan co, ka waneno mere kite dong dako mere dong owero kwede doge, nyo kite dong kore ocung kwede, nyo kite dong ye wiye tye kwede, ci nongo ngo? Wan dong kobedi cawa ni nongo dong watiyo ma komwa dong olyettiko. Ento mon pe komgi lyette ka meno. Ca mukene co madwong giwaco ni, Gin ango marac ki dakona? Dako dong obedo calo mito dong pe i kome. Dako dong obedo calo pe winyo bene lok, dong pe mito bene gin mo. Amito inong bed ka loko lok ma mit i it mon. Kare moni dako na wacce wa i ngeye ba, won ot, amito niangi ni ngo wan ma peya wa cito ka buto, nongo dong ngo wa tye ka buto ruko i di ceng nyo olu lok en ma in iloko maber, en ene dong tye ka yubo koma wek ka koni anda o. Ee, ka buto kwija nongo dong atye agonya. Ci jami eni wan wan jo mukene macalo co pe kipwonyowa pire. Watamo mere atama keken ka miti ni tye myero iwac dong bot dako ni, 'Oo, amiti, icako gudo kome. Pe ka meno. Amito wacci ni myero inge mung kit me bito mon. Mon gibito abita. Myero pe in iol ki bito dakoni. Bite, mon mukene gimito atura. Mon mukene gimito dong imak cinggi ika iwot kwede. Apo kare mo i mwaka alip aryo ki angwen watye i gulu wan ki min ota Lilian wamako cing waka wawoto dano mukene ginen ni aa dako man dong oloyo cware Richard ba mako cinge ka woto gin ma min ota maro en an angeyo ngo ma an atye ka timone mon kibito abita ka pe ibito abita Dako romo te nyeko, dako romo cito ka mukene. Kite dong ilonyi ni, kodi ipo apoya ni in ki lonyi ni dok ngo, dako dok ocito bot lacan mo. Ci kwo dok otekio. Wamedde wunu ki bito mon, wamedde wunu ki neno ni ngo, kwogi gubed maber. Konygi bene. Lubanga omidiwu gum ka imito lok kweda wek adir cwinyi kit lok me nyo, go ira cim, ci Lubanga bimiti gum. Pe myero iye lok me keto keny. An cwinya yom i komwu.